ni songo dzhena kha zwithu ni tshi khou itela u prova point kana u ita damage control muthu a dzhene mbinganoni ngori o to ilwela ha vha ene number one ha vha ene ene a vha na nungo ni ḓo dzula ni khou lwela naa iyo faundesheni ndi yone faundesheni ya vhuḓina ya mbingano yanu kana vhuṱama hanu kana vhukonani hanu ni ḓo dzula ni wa nndwa na zwino tshiṅwe tshifhinga muthu wa mbo ḓi ḓi ṋetshedzela ngauri ene o ita zwithu a mbitini kana nga vivho a tshi khou lwa nga vivho a wana havho vhane vha khou lwa navho vha tshi kundea kana um vho ḓivhudza zwo ri hai riṋe ri ima hanefha a ye a dzhene o oh. ni a zwi ḓivha zwo ri zwenezwo zwine na nga ḓivha no ita vhaṅwe kana ni tshi khou ita vhaṅwe Ni a zwi ḓivha uri zwi nga kha ḓi itea kha inwi, ni a zwi ḓivha zwori zwenezwo zwine na kho ita vhaṅwe zwi nga kha ḓi itea kha inwi na, ni nga ṋamba na mpfha ndi tshi khou amba ngo rali na ri hai kha zwi itee zwino itea kha zwi itee, fhedzi zwi tshi kho itea zwi ḓo ni vhaisa nga maanḓa. Vheiwe muḓini wa Goswi a huna malila, a si khwine na tsiwana ya pfa i tshi laiwa nḓilani uri maṅwe mahothi a ri khokhonyi we ri a ḓifhirela hmm, ri si vhe ra khokhonya ra tou zwi vhona zwo ri heli heli vothi heli a ḽo ngo fanela nṋe a ḽo ngo tea nṋe ḽi na vho teaho ḽi khokhonya inwi na mbo ḓi konyolela matanda nḓevheni na na khokhonya na wana vhaṋe vha muḓi vha hone na lwa na vhona vha evictor vha bva na dzhena na ngoho na dzhena how long are you going to last ni songo ita fhaṱa nnḓu yaṋu kha foundation ya muṱavha a thi ri foundation i fhaṱiwa nga material yo khwaṱhaho ndi tshi khou amba nga foundation ya vhutshilo ine zwiṅwe ndi trust Ni tea u vha ni tshi fulufhelea no fulufhela hafho he na fulufhela hone, zwino arali ni na vha ni tshi kho thoma zwithu ni tshi vho zwi thomela vhuyaḓani ha ni zwiḓivhi zwori hai hu ṱoḓa u phuruva phointhu yaṋu ya uri hai ndi ḓo mu phuruvela uri.

Will you enjoy a fighting all your life? Zwiṅwe ita ni tshi zwi sedza, ni ite ni tshi sengulusa. Hezwinoni ni tshi khou ita zwithu, ni ite ni tshi ita zwithu nga tsha vhuhulwane. Zwa vhuhana ni zwi litshe, zwo thuthekanya. Ni songo takalela u vhona zwithu zwo thuthekana. takelelani u vhona zwithu zwo fhaṱea zwi zwi tshi khou bvela phanḓa khomba ine tshikhukhuliso tsha ḓo ḓa ngayo songo tenda u vha mukwashekanye vhutshiloni a zwi ngo naka is not nice na matshelo na inwi ni tshi ṱangana na nyimele Ni noṱhe ni ḓo ḓi goḓa na balelwa u ḓi imelela ni to zwi vhona zwi ri ha vhathi nṋe ndi na mbilu mmbi ndi ngazwo zwithu zwa so zwi tshi khou bvelela kha nṋe ndi ndifhedzo fhedzi ha ri hu tshi khou bvelela zwithu zwi si zwavhuḓi vhutshiloni haṋu na conscience yaṋu ya vha i clean. na to zwi pfha na muyani waṋu uri I didn't do anything wrong ni a kona u ṱanganedza zwavhuḓi a ni nga ḓo doba thambo na ḓi hunga kana na na fhedza ni huṅwe fhethu hu si havhuḓi emotionally muyani na kha kuhumbulele ngauri ni ḓovha ni tshi zwiḓivha zwori nwi a no ngo tshinya tshithu. Ndi a kholwa ndo amba ndo pfiwa.